A khensa ku va pfulele chanele ya Matimba Emanuel Malulekisi channel kombela mi subscribe ku chanele hi kota ku kula ku fana na tichanele letin'wana ku na leswiya swa ku vanhu ya ka red room red house ivi hi tibyela ku loko hi ya le ku nge vi na swilo swo karhi leswi va swi lavaka. Loko mo languta vanhu lava yaka le ka red room red house ku na swilo swo hambanahambana leswi va yelaka swona mara xi xi kulukumba lexi yeriwaka le i rifumbu ende rifumbu leri i rifumbu leri munhu o ka a nga ri chulukelana rifumbu leri i rifumbu leri ro i kuma ku munhu i lava ku ta ku rifumbu ri ta ku olova xin'wana na xin'wana xi ku tela lo tshama loko a ku i lava mali sweswi mali yi ta after two hours. u kuma ku munhu yaloye a nga julukela no julukela le switandzhaku swi kona ende loko i fika le va ku byela straight ku la hina i hakela hi ngati ntsena swo tala a hi na mhaka na swona hi lava ngati ya munhu a hi lavi ngati ya xiharhi ende hi lava ngati ya maxaka ya wena a hi lavi ngati ya munhu un'wana or hi lava ngati ya ya n'wana wa wena loko mo languta vanhu lava loko va fikini le. va fika va make sure ku va swi pfumela swilo leswi a ni munhu lava mali i karhele ku vanhu va ta tshama va kha va ku hi ri ni kha ni hlupheka hi ri ni kha ni tirha swilo swa mina a swi fambi is better na mehe ni joyina va lavaya a yi hlengeleta leyi a yi hlengeletaka kumbe va fika va ku ha ku nghena swi huma twenty thousand tanihileswi hi swi vulaka ku fika yi humesa twenty thousand ivi va ku mara twenty thousand liya yi fanele yi ta na. na ngati ende yi ta na ngati ya ya ya munhu hayi ya swiharhi i va ku byela va ku loko i fika la hi ta ku i ta hi nyika ngati mara i swi tiva ku hi ta i ta chuza wena ku i lava ku tirhisa mfenhe i lava ku tirhisa ximanga i lava ku tirhisa nhongani. i lava ku tirhisa kondlo wa chuza ka swilo leswi wena u lava ku tirhisa yini ku swi kota ku ku endlela mali mara swilo leswiwani loko swi kha swi ku endlela mali swi ta lava hakelo na nyoka a ni rivele na nyoka swi ta lava ku hakeriwa because. swin'wana swa swona a swi lavi ku i swi hakela hi hi loko se i kha i tshama na swona. A ni ma swin'wana loko i kha i tshama na swona va ta ku byela ku hi lembe i fanele i i i xi i xi nyika ngati ya munhu wo karhi, wa rixaka ra ka n'wina or wa ka n'wina or n'wana wa wena. Swin'wana swi ta ku byela ku i fanele i kha muroho na munhu wa xisati vhiki na vhiki. vhiki na vhiki wena xi lexiya loko va ku nyika xona kumbe ku ri nyoka or ku ri ku ri ku ri feni yi fanele yi tshama yi kha yi kha miroho vhiki na vhiki that's why mi kuma ku vanhu vo tala masiku lama u kuma vo sesi vo tala munhu a kha a ku byela ku ni tshama ni kha ni ka ni tshama ni karhele right through nampundzu loko ri xa ni twa ingaku a ni kha ni kha miroho because va kha miroho na swilo leswiya loko va fika emasin'wini loko va ku va lava ku rima n'winyi wa nsimu loyi a fanele a rima i fika ensin'wini a fika a veka xikomu hansi a tshama hansi ka ndzhuti a ku a ni karhele ka ta mina ni nge koti ku hlakula namuntlha mara i kuma ku loyi wa n'wansati a maker sure ku yena i fositela ku hlakula loko a fositela ku hlakula ivi loko a fika a tshama hansi a ku na mina papa ni swi twini because of what va va va tirhise swona swilo leswiya. Mfene the most va yi tirhisa ngopfu lava ni landzelelaka va va va va languta tivhidiyo ta mina to hambanahambana leti hi ti post-aka laha ka ka YouTube mfene na yona va va yi tirhisa ngopfu hi ku fana the most va yi tirhisa ku yiva na mali ku famba sweswi yi kha yi khamiroho na nyoka nyoka ya kota ku loko va ku nyike yona yi ku mina ni lava ku ta i khamiroho vhiki na vhiki. ende ku kota swona ku endla yini a ni vanhu lava yi va yi kha yi ku nyika mali yo tala ya ku byela ku hayi a yi fambi kwihi a yi fambi ka ka tindhawu to hungasela to to karhi lava tivaka vanhu va xisati va ta va va ri kona loko yi fika laha ka ndhawu teta to hungasela vanhu va xisati va va va ri kona i koka wun'we i ya le se swi luya loko a fika le. yena i tibyela ku yini i khamu ra wena munhu wo hanya kahle kasi hayi loko a fika laha munhu luya wa hundzuka i va i va nyoka i fika a kha muroho na nyoka a nga khi na yena munhu luya ivi u kuma ku sometime loko i fike a a a a tindhawini tin'wani i ta fika ku.

la loko yi ku yi lava ngati n'hweti lembe na lembe or n'hweti na n'hweti it means wena u ta famba i i i byaletela vana tiko leri hinkwaro i make sure ku lembe na lembe or n'hweti na n'hweti vana lava va lova ivi loko va lovile vana lava swilo leswiya swa wena swi kha swi kuma yini swi kha swi kuma matimba mali yi ya yi kha yi nyanya.

Loko ni heterile nhonga ni teka sorry loko nhonga ni la yi fika yi teka mahungu lama ya nyika munhu loyi a fika yi ku okay mani mani i na mali i va rhumela ximanga or va rhumela fan yi ta hi magic yi fika yi teka mali liya ivi vo sesi tanihileswi ni vulaka vo sesi vo tala u kuma munhu a ku a ni kume. ni kume bay yin'wana a yi dizzy na munhu a buti loyi a nga ni nyika a nga ni nyiki mali yi ni endlela xin'wana na xin'wana loko ni u kume i ri na vanhu ku a na vana va mina wa kota ku ya xavela vana va mina mpahla ya five thousand wa kota ku nyika two thousand na ni ya xava grocery i va nyika na pocket money yo ma four thousand. Eya i le i i i kuma something laha ka wena a ni le ku benefit-eni matimba lama ta ta ta ma a ta ma teka laha ka wena mi le ku n'wi endleleni ka mali ende u kuma ku van'wani va vona va byela na vasati va vona ku kata mina ni yini ya xi xava le but xi lava swilo swa so na so na so but i nga vileli wena. Ni nga hlamali loko u twa va ku ka mhinga ni layichini na munhu a giya ni wena ni nga vileli vanhu lava va endla ku xilo lexiwani xi kota ku yi nghenisela mali hi fanele ni endla sweswo hi ku a ni nge swi a ni nge swi koti ku everyday i kuma ku xilo lexiwani xi va xi kha xi khameriwa ka wena u kuma ku na sesi yaloye a tlhe a pfumelela na swona a ni ma swi tiva ku va ka mhani hi lava ngo ku voniwa ku hi vanhu va ta ni hleka hi nuna wa mina loko o

ya ya swirho swa swa swa le xihundleni swa xinuna because wena i famba i kha i tleletlela na vanhu u kuma ku munhu loyi tlelaka na yena i kha ku na yena miroho ni le ka vavasati swa humelela u kuma n'wansati a xi landza xi xexo loko a xi landza n'wansati xi n'wi byela ku wena famba i kha i i teka mbewu ka vavanuna vo hambanahambana u kuma ku munhu a ri na munhu. kumbe ni kha ni ri na mihlekisa mihlekisa ni nyika mali tanihileswi ni swi vulaka va nyika vo ma five thousand fifty a ni na xitirese hi swona na nsati le ndlwini a nga vileli but wa rivala ku mbewu liya ni yi chelaka laha ni va ni kha ni cheleta yini ni va ni kha ni nyika nyoka liya swakudya or fenhe liya or ximanga lexiya swakudya. Loko mi fika lomu ti ti ka ka ti-vibe leswi tanihileswi ni vulaka lomu tigigini va va va kha va lava ngopfu swona va vo vo vo buti lava na vo sesi lavaya u kuma vo sesi va ta va ri six va kha va famba hi timovha u swi vona na wena ku ha leyi movha hi yona va fika va va va va mi veka ndhawu yin'we va mi xavela byalwa va mi endlela mi ri vavanuna va tlhela va huma va famba na n'wina tihotela loko a heta a fika ku a bo tikhoma five thousand hi leyi i ta vona ku u ta endla yini. En'wini yi tsaka ku ku hala ni xi kumi kasi i xi kumile mara xi ta xi xi le ku cheleni ka yini xi le ku cheleni ka mabadi xi ku chela khombo i ta ku endleni ka yini i ta ku cheleni ka mbewu i fika a teka mbewu a nyika xi xa yena lexi a xi nyika leswi nga swi lahla la henhla thank u.